njĩtagwo mwaũro wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tũrathikĩrĩria mateta kuma kũrĩ mũtumia wĩ haha tambo twĩre wĩtagwo atĩa niä njä tagwo rucenjia rimbå rå nguthå rå ĩ ng'ombe yaku ĩtagwo atĩa hirå kä rema na kebini hagwo no ngä å kamå rire na kaĩ mwerĩtwo atĩa mũkĩgũra ng'ombe ici

Ũguo nĩguo mwagũraga ng'ombe ĩmwe? Ee, tondũ ng'ombe icio nĩtiguo ciagĩrĩire kuma ngavana nĩ gũkongwo akongirwo nĩ mburũka iria ciarĩ hau ciake acio no gũkorwo magũrire mũndũ ngari mũthenya ũcio kauma kũu ngĩrwo mbũri Kana nĩ kũrĩa mũtaigĩte ng'ombe ici na riri wega ĩkahitha iria? no niĩ yakwa ĩyo ĩna riri biũ nĩ njega ĩna good manners hiro kĩrĩma no ĩgĩrwo ĩngĩgĩkorwo ndĩgagĩciara nĩ ngũgĩkĩra na nyũmbũ ngũkĩruta kũ mbeca ingĩ niĩ mũhuko na ndikĩrĩ I haven't Rĩrĩa wetire ndagĩtarĩ akĩmĩhe mũbira-rĩ, wamenyire na kä arä na må rukä ona nä aningithirie akĩenda kũhaikĩrĩra ngĩthiĩ kũruta harĩa ĩrĩagĩra mahuti rĩu itekũmĩbara wega tondũ nĩ ndĩmĩohete no nĩ egucire na mũkana rĩu kaihaicĩra ĩkĩhutithia rũbaru rũu nĩ rwandura ithe ndianingithirie rũbaru rũrũ mweri wena mweri ĩmwe pore no ng'ombe ici kaä må tangä ciendia Huu harĩ ũrendiria nĩwendetie enderia kaũra ngiri mĩrongo icio na ndienda kuona kameme tondũ no itũra rĩakwa nĩ wanjirie njũke gũkũ na nä ya ngiri magana merä itä nä gå kangwo kå rä a gabana agä kamä rwo ndoo nä arä a atuire nä yo ngoci ciake cia gå tå tongoria kå tå kahoma kabisa kabisa iyo buroka habo inakonga iyo gabana kabisa kabisa mm. na atĩrĩrĩ we nĩ ũndũ wa andũ arĩa mataraigua gĩkũyũ-rĩ ndũkĩarie gĩthwaĩri kana ndũngĩhota Ah, kamuroke ni uguo wana wana weka Tatari ku. nakugeria magego ni mathiru aria kanini jina yangu naitwo ruci njeri ngũrũ kana rebeka rĩrĩa ndaheirwo ndabatithio ndekĩrwo kĩremba ndũrĩ ũratwĩra ng'ombe ici mwarutĩte kũ ng'ombe tulitoa kisuguri ng'ombe ingekuwa ni ovyo ovyo hawezi kutoa masua yangu mimi napatia mbegu mara tano mweri 20 alikuwa na mruki, unaona na ĩgĩbika mimi ikatu ikabuja mimi nubaru nũgũcokio nĩ kĩrĩu muga mwerirwo mũrĩhe ngiri igana oro mũndũ nayo thirikari ĩmũrĩhĩre icio ingĩ ngiri igana tu a- wale wanapatia ng'ombe manabio tunaliviwa mimi na- ni- ni- nilive nini ngiri igana na akaunti inaitwa murang'a akaunti au hwai

yetagwo interest Interest mimi hawana kujua kama ni cheti kana ni hoti kana idu. Naona hii marua mimi ngasanga saidi. wauga ĩrehaga mũrukĩ no ndĩgwatagia na yarehe mũrukĩ o mũbira ũrĩhagio ciringi ngiri na no ũretio mbeca ingĩ Kaona mimi sina pesa ikikuja ngiri ikikuja ngiri

Kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia. Wareherwo nĩ Ekeza Sacco. Wenda kwĩgĩra mũgũnda, nyũmba ya gũikara, school fees ya mwana, emergency loan kana ngari. Wĩyandĩkithe na Ekeza Sacco na ngiri igĩrĩ we mwene, ngiri inya mũrĩ joint na ngiri ithathatũ mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni.